Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal
United Colors of Benetton. Da Vinci, prodott bnin u ġenwin. Ragusa Express.
Muscats Motors. For the love of food, golden drop. Sopadine.
OK Home. Bring life to your home. St. Thomas Hospital, hawnhekk għalik dejjem. Merħba f'Marina di Ragusa. Illum għandi preparat għalikom mawra veru speċjali fil-fatt. Ħanidħlu fil-qalba ta' tradizzjonijiet Siċiljani, Ħa mmorru f'razzett sabiex inkunu nistgħu naraw bir-reqqa il-proċess tal-manufattura ta' wieħed mill-iktar prodotti maħbuba Siċiljani, il-ġobon, b'mod speċjali il-mozzarella di bufala. Ser neqpa' f'Raguża stess, fil-fatt ser insuq ftit minuti biss minn Marina di Raguża sabiex nasal frazzett ta' familja li jmexxu eh, din il-produzzjoni tal-ġobon b'tant passjoni u imħabba għan-natura u għat-tradizzjonijiet. Qed inħallu Marina di Ragusa u nsuqu biss kwart tal-bot. Illum, il-vjaġġ huwa komdu u effiċjenti. Se nibqa' fil-provinċja ta' Ragusa, fejn il-ħajja għadha tħaddan il-pass naturali tagħha Qed nitilqu mill-għaġla tal-belt biex nidħlu f'dinja fejn l-ambjent, l-annimali u l-ikel jgħixu f'armonija veru perfetta. Dak li qed jistenna lilna llum mhux sempliċiment fattorija, imma esperjenza li tmisslek qalbek, u dan kollu ħmistax-il minuta biss 'il bogħod Minn Marina de Ragusa. Min qatt ħaseb li qalb l-li ħodor ta' Ragusa ftit il-bott mill-kastell ta' Donna Fugata wieħed isib razzett b'ħafna bufli mill-isbaħ li jipproduċu ħalib mill-iktar sinjur rikk fin-nutrijenti u mbagħad il-bniedem bil-maġija u l-kapaċità tiegħu jirnexxielu jittrasforma dan il-ħalib f'mozzarella. Hawnhekk f'dan ir-razzett il-protagonist huma l-bufli u aħna sejrin nesperjenzaw x'kapaċi jagħmlu. Din hija esperjenza ta' agrituriżmu moħbija fil-qalba tal-kampanja Ragusana Hawnhekk, fejn ix-xemx tgħannaq l-għelieqi u l-arja friska tħaddnek, hemm storja li bdiet mill-imħabba. Mhux għan-negozju, iżda għall-art li tagħti u għall-istil ta' ħajja li jżomm ħaj id-drawwiet ta' dari. Din mhix sempliċement fattorija. Din dar għal ġenerazzjonijiet ta' ħaddiema passjonali li b'idejhom iħaddmu l-art, irabbu l-annimali bil-ħlewwa u jżommu ħaj il-wirt agrikolu ta' dan ir-reġjun sabiħ. Fl-2005, il-familja Di Natale bdew kapitlu ġdid, meta ġew introdotti l-bufli, iva, dawk il-ħlejjaq kalmi u impressjonanti li spiss jiġbdulna l-attenzjoni. L-istorja tal-familja Di Natale tmur ferm lil hinn. Hawnhekk issib razzett fejn kollox isir b'kuxjenza, mill-produzzjoni tal-ġobon

Ma la prima domanda me mi devo rivolgere a papà. Nibda billi nistaqsi lil Giuseppe dwar l-istorja tar-razzett u kif beda kollox. Jispjegali li dan hu razzett mibni fuq ġenerazzjonijiet differenti, imma l-pass il-kbir għamluh fl-2005. Dak iż-żmien ġew introdotti kwoti fuq il-produzzjoni tal-ħalib tal-baqra u biex ikomplu jipproduċu l-ħalib, iddeċidew li jintroduċu l-bufli għax il-ħalib tagħhom ma jaqax taħt dawk il-kwoti. Fl-istess sena ġabu l-ewwel mitt buflu minn Latina li jinsab fir-reġjun ta' Lazio. Giuseppe jirrakkonta kif qabel dan il-pass mar jgħix għal madwar għaxart ijiem f'Latina biex jitgħallem mill-qrib dwar it-trobbija tal-bufli u l-ħalib tagħhom. Giuseppe jispjegali li l-bidu ma kien faċli xejn, speċjalment it-teknika tal-ipproċessar tal-ħalib tal-bufli. li hu aktar xaħmi minn dak tal-baqra. Iżda ladarba tgħallmu, wasal il-pass li jikkummerċjalizzaw il-prodott. Minn hemm bdew jiddiżinjaw l-ippakkeġġar tal-ġobon, jaħsbu fil-loġistika tad-distribuzzjoni u fl-elementi kollha meħtieġa biex jidħlu fis-suq. F'Marzu 2025 iċċelebraw 20 sena ta' xogħol u kummerċjalizzazzjoni tal-ħalib tal-bufli. Fl-2008, meta n-nies bdew jistaqsu fejn jistgħu jduqu il-laħam tal-buffli, iddeċidew li jevolvu aktar u joffru wkoll esperjenza ta' ikel imsajjar direttament fir-razzetta. Adesso c'è la nuova generazione. Ehm, ciao, ciao Simona. Ti ringrazio per avermi. Ovviamente voi siete il futuro, il futuro di questa io, fattoria. Con i miei fratelli, eh, sentendo... Hawnhekk nitkellmu dwar il-ġenerazzjoni li jmiss. Simona tispjega kif hi u ħutha, żewġ subien oħra, huma l-futur tar-razzett. Ġenerazzjoni ġdida li qed tgħaqqad l-innovazzjoni teknoloġika u trends moderni mat-tradizzjonijiet sodi tal-familja Di Natale. Qed jagħmlu sforz speċjali biex jedukaw lin-nies dwar il-kwalitajiet superjuri tal-laħam u l-ħalib tal-bufli u d-differenzi ċari meta mqabbla ma' dawk tal-baqra. L-għan tagħhom hu li mhux biss jipproduċu imma wkoll jgħallmu u jkabbru l-għarfien Dwar il-prodott li temmen fih il-familja kollha. Għajta żgħira mingħand dawn il-kreaturi kultant tiswa ħafna iktar minn diskors twil ta' bniedem. Nixtieq naqsam magħkom ftit fatti interessanti dwar x'jiġri hawnhekk f'dan ir-razzett. ta' kuljum. Ta' kuljum jiġi eh, prodott madwar 600 kilogramm ta' mozzarella u fis-sajf nazzarda ngħid li dan kważi jirdoppja. Fatt interessanti, però ta' prezzom ħafna iktar la darba tara il-metodu ta' produzzjoni. Il-qalba tħabbat ta' hawnhekk huwa l-ġobon. Mozzarella di bufala. ġobnijiet maturi kif ukoll il-laħam u s-salami magħmulin fil-fattorija stess. Kollox isir b'mod artiġġanali b'passjoni u rispett għall-ambjent. U jekk trid toqgħod tiekol b'veduta, hawnhekk huwa post ideali għalik.

Meta l-ġurnata tiegħek tkun sejra daqshekk tajjeb għalfejn ma żżidx naqra iktar maġija mal-ġurnata u l-mawra tiegħek? Allura tista' tagħmel żjara żgħira fil-Kastell ta' Donna Fugata, jinsab biss ftit minuti 'l bogħod minn hawnhekk. Kastell b'arkitettura mill-isbaħ u l-mawra tiegħek hemmhekk żgur li tkun waħda mill-isbaħ. Id-data eżatta ta' meta beda jinbena dan il-kastell mhux magħrufa minħabba li hemm ħafna leġġendi dwaru. L-eqdem dokumentazzjoni ta' dan il-kastell toħodna lura għas-sena 1648, is-sena li l-familja nobbli Arezzo La Rocca xtratu. Huwa grazzi għall-familja Arezzo La Rocca li dan il-kastell ġie trasformat f'kastell neogotiku imponenti. Matul is-seklu dsatax, ix-xogħlijiet ta' kostruzzjoni tlestew minn Corrado Arezzo, politku importanti Siċiljan. Il-ġonna huma karatteristiċi impressjonanti ta' dan il-kastell. Dawn il-ġonna ituna ħjiel tajjeb ħafna tal-ħajja aristokratika tal-passat u kif ir-residenti u l-mistiedna Kienu jiddevertu. Hawnhekk saħansitra ssib labirint. Mibni fl-aħħar tas-seklu dsatax, dan il-labirint jissimbolizza l-kumplessitajiet tal-ħajja u d-destin. Id-disinn tal-labirint jirriflettu influwenzi klassiċi li jfakkru l-mitoloġija u s-simboliżmu tal-qedem. Jingħad li l-mistiedna tal-kastell fil-passat, tul dan il-labirint, kienu jsibu ħarba serena għall-kontemplazzjoni u riflessjoni, kienu jitilfu lilhom infushom fit-tidwiriet ta' dan il-labirint. L-esperjenza li tgħix f'dan ir-razzett hija waħda mill-isbaħ għax tikol tajjeb u jekk kemm il-darba qiegħed iżżur hawnhekk mal-familja tiegħek tista' tkabbar l-arfin tiegħek u anki ta' wliedek jista' jikbar eh, l-arfin dwar Speċi differenti ta' annimali hawnhekk issib baqar, titgħallem dwar in-nutrizzjoni tagħhom, titgħallem ukoll dwar il-bufli, in-nutrizzjoni tal-bufli, imbagħad x'isir mil-laħam u mill-ħalib tal-bufli la darba jkun wasal il-ħin tal-produzzjoni u għalhekk tkun esperjenza verament kompluta. Fost is-siġar, il-ħdura u l-ħlejjaq tal-kampanja Ragusana hemm rokna fejn in-natura u t-tagħlim jingħaqdu f'esperjenza li tibqa' f'qalbek. L-Għaqda Edukattiva tal-Familja Di Natale toffri opportunità unika biex nifhmu tassew il-valur tal-art u t-tradizzjonijiet agrikoli Siċiljani. Hawn huwa l-post perfett għal dawk li jridu jaqtgħu mill-ġenn u jerġgħu jgħixu l-veru ġenwinità tal-ħajja rurali, paċi, sempliċità u veduti sbieħ. Wasal il-ħin biex neħdu pawsa zaħira mix-xemx u morru nesperjenza u naqra tomiet. Jiena biex nkun nest ma'kom, hija tħerqan ħafna biex induq dik l-imbirka mozzarella. Mozzarella li kważi kważi nistgħu ngħidu ħa tkun ġid fuq platt u anki mejjed biex induq is-salami li tant huma rinomati għalih. Salami li kiseb fama il-bogħod minn dawn l-għelieqi barra mix-xtut ta' Sqallija. Għalhekk ejjew miegħi ħalli nesperjenzaw flimkien naqra tomiet. Insomma biex inkun preċiż jien ħa nesperjenzhom u naqsam l-informazzjoni magħkom. Kelli ċ-ċans nidħol fil-kċina u rajt b'għajnejja x'qed jiġi ppreparat apposta għalina u nkun onest magħkom, diġà qed nimmaġinani bilqiegħda mal-mejda. Salami magħmul mil-laħam tal-bufflu, ta' dan frisk mill-għalqa, mozzarella li ftit ilu kienet għadha ħalib, pizza, platti oħra u riċetti u aktar ingredjenti tagħhom stess, u ħobż moħmi proprju hawn fuq il-post, kollha flimkien għal esperjenza kulinari li tassew tixraq lil din il-ġurnata. Għalija l-veru stilla tal-ġurnata hija l-mozzarella, mhux għax biss bnina, viżwalment tidher sabiħa b'dak l-abjad pur, nadif, fil-kulur tagħha però kemm-il darba tara kif tinħadem u l-passjoni li kull individwu li jaħdem fuq din il-mozzarella jpoġġi, Fl-azzjonijiet tiegħu tapprezza ħafna iktar it-tjubija li tasal għandek fuq il-platt. Il-ħalib tal-buflu, bil-kulur opali abjad tiegħu, huwa rikk fix-xaħmijiet bnini, fil-proteina u fil-kalċju, u għax ma fihx karotenojdi, jagħti l-prodott tal-ħalib dik id-dehra tal-porċellana. Dan il-ħalib għandu kontenut ta' każina ogħla minn dak tal-baqra, tant li jagħti kważi d-doppju rendiment fil-produzzjoni tal-ġobon. It-togħma ħelwa u mimlija b'dawk l-essenzi naturali li jiġu mill-għalf u l-ħxejjex li bihom jitimgħu l-bufli. U ħa nkunu ċari, l-aċtu butiriku li fih il-ħalib tal-buflu huwa darbtejn aktar minn dak tal-ħalib tal-baqra u għalhekk għandu wkoll benefiċċji għal saħħitna, fosthom li jgħin il-prevenzjoni tal-kanċer tal-musrana u tal-glandola tat-tajrojd.

Bnini minn mozzarella friska għal ġobon iktar matur b'togħma iktar intensa. Ma jonqosx ovvjament l-aspett viżwali, dan it-tadam b'kulur aħmar daqshekk rikk, ħobż frisk li għadu kemm ħiereġ mill-forn u mbagħad ftit tjubiji li ħarġu mill-forn ukoll li żgur l-palat tiegħek japprezza ladarba jgawdihom. L-esperjenza tal-lum mal-familja Di Natale kienet waħda tassew indimentikabbli. mill-mumenti sbieħ fost in-natura u l-annimali għall-esplorazzjoni tal-proċess tradizzjonali tal-produzzjoni tal-ġobon. B'mod partikolari, il-mozzarella ta' kwalità għolja magħmula mill-ħalib tal-bufli. Stajt nidħol fil-qalba ta' dak kollu li jagħmel dan il-post speċjali. Ħadt gost nitkellem mal-persuni wara l-prodott li jaħdmu b'dedikazzjoni u passjoni kbira. U ovvjament, il-parti li l-aktar għoġbitni. Meta kont mal-mejda, mimlija ġobon frisk, salami magħmul mil-laħam tal-buffli, ħobż sħun ta' dan frisk, kollox lokali u kollox magħmul hawnhekk. Mod personali nazzarda ngħid li din mhijiex sempliċiment ikla però esperjenza għas-sensi kollha tiegħek. f'inqas minn 20 minuta sibt ruħi Marina Diraguza biex minn hawn ftit ieħor naqbdu triqitna lura lejn Malta. Qabel ma nħallikom infakkarkom li jiena flimkien ma' Ragusa Express qed intukom iċ-ċans li tiġu tesperjenzaw Sqallija, pparteċipaw f'kompetizzjoni li għandna għaddejja flimkien ma' Ragusa Express, idħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi u minn bonnici.tv sibu r-ritratt tiegħi flimkien ma' Ragusa Express u kkummentawlna fejn ittieħed dak ir-ritratt fi Sqallija. U jekk il-kumment tagħkom ikun korrett, intom grazzi għal Ragusa Express tistgħu tiġu Sqallija. Saħħa u niltaqgħu in a Cob Out Sicilia li jmiss. Ciao!
Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal
United Colors of Benetton. Da Vinci, prodott bnin u ġenwin. Ragusa Express.
Muscats Motors